Ýaşuly, sportuň düzgüni şeýle. Seň o diýýän düňňüň banýada bolaýmy onuň? Ýaşuly, balaňy çykar. Wagt alýaň, halk garaşýar. Toý, sofrada her ýeriň halky bir hil-aý. Biziň halkymyzam agaraşan bolýar. Amytja garaşýar, pagta garaşýar, dogan garaşýar. Ýöne bile türkmenleň üýşi kim malagyn şykarka diýip garaşyp duranyny gören zat. A ýok görmedik zadymyzy gören zat diýjekdä boýnumyz alçak. Berýeriň halka bir hilaý. Ýaşuly balaňy çykar halk garaşýar. Seýdem emin. Halkyňa garaşýan bolsa, düzgüniňem o bolsa, bize ne? Eýlän baka-da balagy çykarar. Guçguryň bir düwünini şöldügiňiz balagyň gytdygy-da. Ýöne balag aşa gaýsy aşagynda gaçyp, Aý, türkmen! Her çeşit tuzlukly bolmaly. Ýa emi, şoň üçinem janyň ýatyp dur. A men balagymy şermäp pürjük edärin. Näme balagyňy şermäp palçyk dep bilýäň? Pürjük tapma. Türkmen baýy nire barsa berim bile bolýandyr öýdýäler.

Daýaw, Gökdejen, Jemlat daýaw. Haý, ýegen, artygyňy bersene. Utanajak günde näme gaýyp, şuny tap diýýä. Ýöre, kepkäňi elesek edip salsana. Hä?

Jigdi ýok diýmeseň, giňiş oňa depin. Keýpini namaz okap ýörmün. Öýe baryp menem bir ýerini geçje etjek. Men-ä ýöne jübli etjek. Birine berseler öň öýlüň dohodyny salarys. Beýlekisine-de dohod alan adam alybilsek naş salarys. Sebetli bolýansyň, negr uçgura bolup şolaşyp.

Sportuň düzgüni şeýle. Gonuşly krossowka, türsük, maýka, eşik, kelläňde plastmas şyrdagyň bolmaly. Tapan-tupanyny geýdi görgüli. Indi üýşäýdim öýdýä. Obkom kangal bollar, ýoldaş bolup gidenlerem tabşyrýar ýa bir adat, ýa-da kaka. Häzir bol, agam, şo garadan häzir bol. Ýüzüň gora, gözüň gora, bijaý ýeriň gora. Bar agam Alla ýaryň bolsun. Çykdy görgüli. Häzir bol diýilýän gara ýeriniň eklem-miklem bolsup, iki ýer ulag salam berip dur diýýär. Sportuň düzgüni-dä boks, professional boks. Elleşdi-de, Waý! Munuň gorkup dörän adamy oňat oglan ekeni. Gör muny, kelle salam berýär. Edepli. Bes, kim gowşady? Tüwek kündük bolsa elime suwuň aksa. Galypmy nim? Burawmy? Orazalaram kabul bolar. Nahor berlän size? Hä, selçegine galýalammy? Oňat gowy ýagdaýdaňyz a. Gowa düşe bä demelisiňiz. Özüňä garaýança ol türkmen eken diýseň. Aňryňa tanap men haýsy welaýatdan boldum. Ýöräýiň düýbüňi aýtsaň bilerin men hä ýa. Bädewi türkmen bilinýär hä. Gowa sen de gijik sypýap bir ýaňa dili gara boldy diýe.

Boksuň ýene bir düýbüniň arasynda erniňden limonadym akanda guşluga çykylýan ýere barsak, Fata Akswell. Guşluga çykdy boldy, aşa adamlar nolady, her kim bir zat eder. Kim ýelpýär, kim myňşlýar, kim sypýar, kim bir zat çekýär, kim bir zat sorýar. Birinden-de swiet derman ýaly diktofon ýa-da ullakan atyp, Hüýz! Ýüzüme sepiň! Gepme. Gepla bos gepme. Siňek dermanyň aýyr. Ýaňky iň ýumrugam siňek derman ýaly boldy şuňa. Öňem başym aýlanypdy muňa. Oňa çenli gelip biri agasynyň üstünden ahlak alyp gitdi. Eý-waý, dişimem gopardy meniň. Sen goparandyr, doňuz gatyr zat. Biraz gaýyň gözüňiň bir çiginden malçyga, biriňiz indi hytaý balasynyňda ýüzüni ýelpäp, akgam, gaýrat et. Ýene iki raundyň galdy. Wah! Raund galan bolup, akgamda krowgot galmady.